Кемнең сизгәне бар глобаль җылынуны? Мәсәлән.
Сизелгәне бармы берәүнең? Кышлар элеккеге кебек салкын түгел хәзер. Кышлар салкын түгел. Ә элек салкын иде ме кышлар? Элек салкын иде. 40 градус иде. Салкын булган.
Мәсәлән, Антарктида хәзер бозлар. Боз эрегәнме? Ага.
Әйе, чыннан да без аны сыйламыз. Мин сезгә бер фото күрсәтергә телим. Менә бу бер бозлык Аляскадагы.

Открытчикта да ярый. Менә 2004 елда уже монда боз еракка китә, бозлык уже монда. Не надо нажимать. Барлык кертмәгез. Экрага тияргә бар. Менә элек имә бу бозлыкка әле бер 50 ел элек анда экскурсияләрне ничек уздыралар иде. Кешеләр бара иде и бозлыкны карый иде. Хәзер бу экскурсия монда менгәч бозлык күренми, Катерга барып, катерның теге ягына барырга кирәк, бит шунда гына бозылып күренә. Менә аермасы сизелә. Тагын бер нәрсә күрсәтәм, алып тегегә китсәгез. Менә моны беләсездер иде, менә бу нәрсә дип атала ул татарча? Суфи чикерткәе. Ишеткәнегез булгандыр, кайберләрегезнең күргәнегез дә булгандыр. Соңгы елларда Суфи Чикерткә Татарстанда эшли һәм Татарстанда менә ишеткән бар Арча, мин үзем Арчадан, Арчада да тапканнар, Арча бит ул Татарстанның төнь ягында. Әле менә мин лекциягә әзерләнгәндә укыган идем фәнни мәкаләләр ничә, менә 48 нче елда, мәсәлән, 1948 нче елда, ул ничә, 70 еллар була элек, Бу суфи чикерткәләрнең яшәү ареалының иң төньяк чиге Самара шәһәре киңлегендә була, менә шул йорт Самара. Самарадан төньяктарак суфи чикерткәләр булмаган, 70-60 мең. Быел, хәзер Татарстанда бар суфи чикерткәләр. Татарстанда гына түгел, менә аннан Тюмень өлкәсендә дә, менә Себердә дә климат үзгәрә. Аннан соң менә Менә мондый нәрсә бар. Белмим, күргәнегез бар микән? Бу татарчасын белмим, ничек атала икән. Русча, татарчасын белмим. Русча степная дудка. Бу Россиядә яшәүче иң зур чикерткә. Яшел төстә, ул бик зур размерда, Софья чикерткәдән дә зуррак. Степная дудка үзенең теге степ исем, ну, стептан, нидән, ул көньякта яши, Астрахань, Калмыкия, шул якларда. Саратов өлкәләрендә, соңгы елларда Татарстанда да күренә башлады. Менә бу климатның үзгәрүе турында әйбә. Чыннан да глобаль җылыну бар, без аны сизәбез. 74 ничә йөзнең ничә 74 татарча ничек атала? Йөздә йөздән 74 мөн ничек? Соңгы ел, соңгы 100 ел эчендә менә средняя температура безнең җирдә шушы менә градуска күтәрелгән. 1850 нче еллардан бирле бу метеорологик ниләр күзәтүләр алып барылмый һәм менә 1900 нче елларга хәтле ике, ничә, берничә мең ел эчендә температура үзгәрмәгән. Моны күзәтүләр белән ничә гына түгел, аны теге ни, летниклар буенча да теге тикшерәләр, соңгы ике мең ел эчендә 1900 нче елларга хәтле үзгәрмәгән бер температура. Менә соңгы 100 елда менә шул градуска күтәрелә һәм моның икедән, өчтән икесе соңгы 30-40 елларга туры килә. Нас җитмешенче еллардан менә шул үсә башлый. Глобаль җылыну ничек барлыкка килә? Сәбәбе нәрсә ул? Беләсезме глобаль җылыну? Озоновый дыры, тагын нинди фикерләр бар? Парниковый эффект. Ә нәрсә соң парниковый эффект? Углерод ярдәмендә. Углерод ярдәмендә. Углерод ярдәмендә ничек барлыкка килә ул? Кояшның нурлары тотылып кала да атмосферада. Әйе. Һәм ул ни, менә шул әпәтеки ни, электр тогы кебек җылыта башлый. Аһа. Бәлки шулай да. Әйе, чыннан да, дөрес әйткәндә, анда ике сәбәп бар. Табигый сәбәпләр, естественные причины, һәм антропоген. Ничек антропоген, антропоген була бит ул татарча. Антропоген сәбәпле ансыр шул ие, парниковый, парник эффектның үсеше. Табигый сәбәпләрдән кояш активлыгы. Сез беләсез бит инде, кояш шул аның җылы вакытлары бар, сүнгән дә вакытлары бар, цикллар бар, кояш цикллары, беләсездер. Вулкан, вулканнар менә бик нитә, тәэсир итә. Кайбер елларда зур вулканнар үткәндә, анда Иң күп ни нәрсә нәрсә аэрозоль сажуга чыга, ул төгәзрәк температураны итә, киметә. Җирнең орбиталь хәрәкәтен үзгәрү, ул гел үзгәреп тора шушы тегни орбитада, аннан соң ни кояш тирәли тоже үзгәрә, шунда да тора. Тектоник хәрәкәтләр дә аңа сәбәп. Һәм антропоген сәбәп, ул антропоген сәбәп соңгы 100 елда гына чыкты, аңа чыгу ул парник эффектының үсеше. Нәрсә соң ул парник эффекты? Анда аны Монда язылып тора бит, ә, маркер? Әйе. Зәңгәре белән. Зәңгәре белән. Парникның нәрсә икәнен беләсезме, дилә? Парник. Парник дигән сүз бар һәм теплица. Сез берәр нинди аерма беләсезме парник белән теплица арасында? Кемнәрнең бакчаларында парник бар? Парник бар, юк? Ә теплица? Теплица. Нинди аерма бар дип уйлыйсыз? Яисә алар бер, икесе дә берме? Парник белән теплица.

җылылык белән. Парник ничек эшли? Әгәр дә без ясасак берәр парник Кояш ничек излучение ничек була татарча? Нурланыш. Нурланыш, да? Беләсездер инде, белмисездер, бәлки. Кояш нурланышы ул аны берничә спектрга бүлеп була. Өч спектр электроэнергия. Основной ультрафиолет. Аннан соң күзгә күренә торган ут. Ничек, ничек видимый свет ничек була татарча? Күзгә күренә торган. Күзгә күренә. Эш вә без. Күзгә күренә торган. Һәм ИК. Инфракрасный. Менә. Башка аннан соң башка ниләр дә бар, но иң зурысы шушы өч инде. Ультрафиолет, күзгә күренә торган инфракрасный. Монда Булар аерыла алсылар аңлатып тордым, длинноломны кемгә китәчәк. Менә монда кояшның

нанометр. Монда әзрәк күзгә күренә торганда нидә керә и 3000 нанометр. Шушы диапазонда керә менә монда кояшның нурлары. Шуннан соң монда җир кояш нурлар кергәч җир җылына, температура күтәрелә һәм менә бу җирнең җирнең җылысы ул уже башка диапазонда күтәрелә. өч меңнән җиде мең нанометрга. Менә бу 3400-дән 300 нанометрлык нурлар, алар җиңел керәләр, бу полиэтилен аша, или тәрәзә аша. Ә менә бу 3000-нән 7000-гә хәтле алар начар чыга. Аларны полиэтилен һәм тәрәзә чыгармый. Алар монда, ну теге, образно выражаясь, Бәреләләр дә и калалар. Шуңа күрә җылы керә, нурлар керә һәм кире чыга алмый алар. И шуннан җылына парник. Ну, сизгәнегез бардыр, парникка керсәгез, мәсәлән, урамда ун градус имә, кояшлы көндә, ә парник эченә керсәгез, анда унбиш градус булырга мөмкин, даже егерме градус булырга.

Әйе, перманентный, перманентный. А парасы ол whiteboard, белый доская булырга тиешле. Монысы бетә тора. Әгәр дә җир шарын карасак, җир шары мондый гына кечкенә генә. Һәм кояш һәм монда атмосфера безнең. Менә бу атмосферадагы газлар күбесенчә ул су, аннан соң углекислый газ, озон да әзрәк парник и һәм метан. Менә алар тоже парник кебек атмосфера итә. Кояш нурлары керә, нурлар җибәрә, бу нурлар атмосфера аша чыга алмый. Шуңа күрә Безнең ни, җылылык торамы да аста. Ул естественно. Мәсәлән, Венерада, әйме, Венера планетада, анда атмосфера юк. Һәм шуңа күрә бик тиз җылына һәм төнне суына. Ә бездә атмосфера булгач, ул җылынып тып тора. Безнең менә бу шундый парник кебек инде хәзер, дип мин аңлатам, Союз. Менә Ничек эшли? Менә безнең шушы парник дигәндәйме? Монда су балыкларда, углекислый газ, озон, метан, ул шул тегене кебек инде. Җылы керә, ләкин бөтен җылы чыгып бетә алмый. И шундый естественный, тегни табигый парниковый эффект. Без соңгы 100 елда бик күп әйберләр яндырган өчен, теге бензин, аннан соң газ, мазут. Безнең менә бу углекислый газ, там землянная золото. Менә без бу безнең күбәя концентрация. Һәм шуңа күрә парниковый эффект җитә инде, зурая. Ниткән, аннан соң углекислый газ күбәйгән саен безнең планета җылына, күбрәк су нитә, испаряется, су да күбрәк була һәм су да күбәя атмосферада. Су күбәюе тагын да күбрәк парниковый эффектка китерә. Тагын менә метан бар безнең бик көчле парник газы. Метан тундрада күп. Тундра эрегәч, парник эффектыннан метан да чыга күбрәк. Һәм метан да күбәя безнең атмосферада. И шулай әкренләп-әкренләп күбәя. Әгәр дә менә безнең бу 100 елда 100дән 74 градуска гына күтәрелсә, менә бу 100 ел ахырында Самовар буенча ике градуска күтәреләчәк. Ике градус бу бик күп. Сәгез. Менә парник эффектын машина эчендә дә күреп була. Ну, сизгәнегез бардыр инде, менә кояшлы яз көнендә урамда салкын, ләкин кояшлы, машинага утырасыз, машинада эссе. Шулай ук теге ни парник машинага керә дә нурлар, алар анда кире чыга алмый, чөнки уже башка диапазонда нурлар. И нам да бу графикта атмосферада соңгы ничә 150 лы ел тирәсендә ничек үсүен күрсәтә углекислый газның. Әгәр дә 1870 нче елларда, тавым тидермим, 70 нче елларда концентрация 280 миллион на долю, это ничек була? 0,2 егерме сигез процент димәк йөз ел йөз илле ел элек и аннан соң күрәсез менә мең тугыз йөз кырыгынчы илленче елларда теге бик тиз югары үсә башлый углекислый газ раз менә бу илленче елларда безнең промышленность күбәя и хәзерге вакытта уже концентрация углекислый газның

Ничә 400 мең ел элек, мәсәлән, монда температура и углекислый газ. Безнең поэт да гел шундый цикллар булган. Углекислый газ күбәя һәм үсә. Менә углекислый газ үскән вакытта безнең температура да зур. Углекислый газ кимегәндә, безнең температура да кими. Бу ничә 400 мең, 350, 300 мең ел элек. Менә хәзер, и хәзерге вакытта, менә күрәсез, углекислый газ ничек югары күтәрелә һәм температура да күтәрелә башлый. Сезнең сорау тумыймы, ничек менә бу 400 мең ел элек, 300 мең элек боларны тикшергәннәр, ничек углекислый газның нитә икәнен? Хәзер мин сезгә аны аңлатам. Монда шушы ук графиклар. Моны нигә тәрҗемә итәргә торган татарча шушы температура һәм углекислый газның бәйләнеше. Ничегрәк тагын бетерергә. Моны углекислый газның ничә йөз мең ел элек нихәтлек булуын боз аша, бозлыклар аша тикшерәләр. Антарктидада һәм Арктикага бозлык. Боз үсә бара һәм һәр ел еллык өчен, һәр ел өчен бозда аларның слойлары бар һәм һәр слойда углекислый газ концентрациясе. И шул слойлар аша менә без 400 мең ел элекле слойны карап, андагы нихәллек кенә углекислый газ булганын карый алабыз. Һәм башка матдәләр буенча ничә температураның үзгәрешен дә без аңлый алабыз. Менә шушылай без өйрәнәләр. Хәзерге вакытта төрле станцияләрдә бар ниләр шул метеорологический станцияләрдә без аларны тикшерәбез. Мәсәлән, шул Гавайида бар. 58 нче елда ясалган станция бу гел углекислый газның концентрациясен тикшереп тора. Глобаль җылыну эффектлары. Нәрсәгә нәрсә була безнең глобаль җылыну? Беләсездер инде, мә, океан биеклеге күтәрелә. Мәсәлән, безнең теге ни, диңгез биеклеге күтәрелә. Ул чыннан да шулай күтәрелә. Кайбер илләрдә, мәсәлән, Нидерландыда анда гел күтәрелеп бара. Чүлләр безнең киңәя. Россиядә дә чүлләр барлыкка килә. Сез беләсезме, Россиядә дә чүлләр бар. Мәсәлән, Калмыкиядә чүлләр бар.

Боларның миграциясе, менә бу хайваннарның, менә шул суфи чикерткәләрнең, ул суфи чикерткә, ул хищник. Ул әгәр дә монда бар килә икән яшәргә, ул башка хайваннарны ашый башлый һәм башка хайваннарга, башка мондагы экосистемаларга зыян бирергә мөмкин. Шулай буларның үз яшәү урыннары үзгәрә һәм экосистемалар үзгәрә. Ул чыннан да зур зыян. Һәм чиста су җитмәү. Бу да бик зур глобаль проблема. Бездә Россиядә без аны сизмибез, әмма, мәсәлән, күп кенә Африка илләрендә, Азия илләрендә дә ул уже сизелә бу проблема. Чыннан да безнең тегени су әзәя. Бу монда теге иң эш зур сәбәп нәрсәдән безнең углекислый газ күбәя бу заводлардан һәм бик күп углекислый газ ТЭЦ сезнең тема әзмә заводлар белән чагыштырганда безнең Россиядә ТЭЦлар теплоэлектроцентрале или станция Алар бик күп угле кислыга чыгара, чөнки бик күп әйберләр яндыра. Һәм соңгы 50 елларда менә безнең автомобильләр, алар да бик күп. Хәзер менә зур шәһәрләрне чагыштырсак, безнең угле кислы газ машиналар, автомобильләр күбрәк чыгара, теплоэлектр центральләр караганда. Менә мин ул статистиканы куерган, кабын, менә мәсәлән, безнең Ике мең унбишенче елда Татарстанда, Казанда алар тигез бугай, автомобиль һәм шу теплоэлектроцентраль промышленный. Даже автомобильләрнең не углекислый газ күбрәк чыгара Казанда. Монда эш Иң күп углекислый газ чыгаручы илләр ике ил ул Китай һәм Америка. Россия белән Индия өченче, дүртенче урында. Әмма Американың һәм Китайның күпкә күбрәк Россиягә караганда углекислый газ. Менә мин монда без Китай буенча юк информация, менә Америка буенча. Америкада ул бик актуаль проблема, Менә күрәсездер, ничек ике мең, хәзер ике мең унҗиденче ел, и һәле туксанынчы елында карасак, бу бик инде күпкә үсә Америкада. И шуңа күрә Америкада бик күп ниләр, программалар хәзерге вакытта программалар күтәрәләр шушы углекислый газны киметү өчен. Менә ике мең илленче елга хәтле алар туксанынчы елның уровенен Кире кайтарырга телиләр. Америкада. Ничек эшләргә телиләр алар аны? Менә бу шушы ниләр? Шушы менә нәрсәләр инде. Продюс электрический эффективность, более энергоэффективность, Аннан соң автомобильләрне алар тагын да энергоэффективнырак ясарга тырышалар. Кояш һәм җил энергиясен куллануны бик күп кулланалар алар хәзер. Без дөрес әйткәндә Россиядә хәзер бик арта тәнкыйсен. Европага караганда, Азиягә караганда, аннан соң Нидә Америкага караганда нат бик күпне куллана алар хәзер. Аннан соң биотопливо дигән әйбер тоже ишеткәнсездер. Биотопливо куллану һәм заводларда чыккан углекислый газны тотып калырга фильтрлар куллану. Вот шулар аркасында алар 2050 елга үзгәртергә телиләр. Бу Америкада гына түгел, башка илләрдә дә шул программалар бар. Иң күбесенчә ул именно ни, Америка ул. Монда уже әйткәнемчә, шу җил энергиясе куллану, кояш энергиясе һәм автомобильләрне нигрәк энергия эффективнырак Без үзебез нәрсә эшли алабыз? Чыннан да без үзебез, әгәр дә гади халыкны, гади кешеләрне каласак, без инверко аннан соң теге ветряной установкалар итә алмыйбыз. Кояш җеннәренә куллана алмыйбыз. Портативныйларны кулланабыз һәм ләкин глобаль рәвештә без аны үзгәртә алмыйбыз. Без үзебездә килгән нәрсә эшли алабыз?

Кешеләрне максимально машинага утыртмау программалары ясыйлар. Анда Европада машина куллану бик кыйммәткә төшә.